Wa, nkyia etsiefoɔ ne ahwɛfoɔ a wɔbɛhwɛ yɛn saa bɛ yi. Sɛ ɛnnɛ ɛne wo first time a wohwɛ page wei a, page wei din de. Hama Nations TV wɔ YouTube nti wobɛ subscribe to yɛ page wei wɔ YouTube Hama Nations TV na wahyɛ na afoforɔ sɛ nya video na yɛbɛ post no ɔmonyɛ bi ahwɛ saa na sɛ wokɔ Facebook nso a eh, wobɛnya Hama Nations Family ɛwɔ hɔ wobɔ Hama Nations Family a ɛno nso ɛbɛ apeɛ na wahwɛ bi wobɛhu yɛ logo no fɛfɛɛfɛ hama mmienu bi da so na wasubscribe na wahyɛ na wa comment na wa like na biribi ayɛ kama na afoforɔ nso anya bi ahwɛ ɛnɛ yɛwɔ video baako bi a yɛba bɛ reate ɛwɔ video no ho na nsɛm a ɛwɔ mu nyinaa no sɛ na ɔpanin bi na na yɛyɛ ne interview ɛna ɔkɔ kaa sɛ ɔmo bisaa no sɛ na ɔpanin ɛɛ eh, president yɛse wakɔ high plane a eh, ne boɔ den emu ɔfɛ dodo na na nka ɛwɔ sɛ ɛba ne saa na yebisaa no no, ɔde nkyerɛmu bi maa hɛn. Ntsi wo deɛ, yɛnkɔtsie ne nkyerɛmu na yɛmbra. Yɛkɔba a, na yɛde hɛn so y'asɛm a yɛwɔ no, yɛde abɛto gya. Eh, mahu sɛ ama conversation bi rekɔ so sɛ sɛ president akɔ rɛnte eh, aeroplane ɛde eh, atu kwan mm-hmm. na plane no mu ɔfɛ na mu yɛ gyika president wɔnkɔtwa torotoro. we are looking at the cost. ma yɛmfa wo hia nkeka nsɛm a ɛho hia Wohwɛ dɛ mekyɛ no, you have to treat the president with the dignity that he deserves. Mene, is that the only way? Ah, na nka ɔnyɛ dɛ, ɔmfa trɔtrɔ ne nkwa na. America president ɔba kurom a, wahu. Wɔn sɛ ɔba no, wɔde cars ɛhyɛ plane mu de bae. Cars wɔn bɛyi su, cars bɛyɛ twenty, wɔde ne nyinaa fo plane de bae. Woka kyerɛ me sɛ America embassy ɛwɔ hanom no, wɔn ni cars wɔ hɔ nom.
sɛ wɔn wɔn bɛbɔ bosia wɔ hɔ yɛ na ɛkɔ.
ɔ dɛ meba america embassy wɔn ni cars wɔ hɔ eti ka wɔn ba no sɛ ka america embassy kò nyima kasa wɔn fa saa car no bi hyɛ wɔn nom fa wɔn adi sɛ wɔn de car gu ɛyi mu ba yɛ. sɛ wɔn yɛ yɛ yɛ yɛ wɔn bɛbɔ bosia wɔ yɛ ha. aha mebo na wɔn hɔ fɔ wɔn ntua tax sɛ ɔsɔ wɔn tua tax na adi gyina tax payers wɔn wɔn wɔn complain sɛ adi gyina america president wɔ kɔ no na car wɔ america embassy wɔ akra na ɔsesa car di wɔ akyi. they should have also said that eti ma sa mo ma yɛn nya ohia ne nsɛm na ɛno ti na ɛhia yɛ no because yɛ yɛ bibi a ohia ohia ohia ne sika yɛ dɛ what do we use money for papa yi kɔ yi wɔkɔ de nsa pan na kɔ yɛ ɛn ɛna ɔbɔ ka mo sɛ ɔbɔ kasa yi two million ɛna ɔde afa plane de akɔ mɛwa na ɔkɔ yɛ na ɔba sika na ɔde ba yɛ ɛyɛ fa ɛni die ma deɛ ɛni die sɛ no hwɛ ɛyɛ hiafo na keka saa nsɛm no ohia ni bi a adeɛ bi abɔ de Ohiani bi adeɛ bi abɔ hɔ. Wɔn saa small bi ɔde nam ɛɛ eh, social media ɛfɛ na twene Jonas. Jonas yɛ. Wɔn sɔ nam ɔse ɛyi eh, aha deɛ glass nko ara ɛna yɛ deɛ tete nwura mu ne adade. Hmm. Nti ka president ne kɔɔyɛ ɛna ɔte trɔtrɔ mu ɛna ɔkɔduru yɛ nkae. Wɔn fa bɛ to social media nka sɛ ɛna American president ɔba hwɛ plane ɔde baayɛ ɛna Ghana president deɛ ɔba na ɔte trɔtrɔ mu. Yɛ Yakwaba.
Na ɔpanin no nsɛm a ɔkyerɛ mu nyinaa ne sɛ, eh, ɛyɛ a na ɛyɛ ohia nti na yɛ a eh, eh, temamufoɔ de keka sɛ ɛna plane na president akɔ ha ne boɔ den na ɛkɔfa ha ba ha na den na nti nka president no ɔrekɔ no nka ɔmfa trɔtrɔ no mfa nkɔ anaa na ebiom ɛna ɔsan kaa sɛ Sɛ nka ɔrekɔ na ɔde trɔtrɔ kɔeɛ a, ɛɛ nka temanmufoɔ no ara na ɛbɛka ɛna president tu kwan a ɔde trɔtrɔ no kɔeɛ. Na American president ɔreba Ghana no, yɛnhu sɛ ɔde ne cars hyɛɛ plane no mu de baa Ghana anaa. Yɛnhu sɛ ɔpaakee cars de guu plane no mu de baa Ghana a ɔde bɛyɛɛ ɛɛ ne ɔde bɛdii ne dwuma a na ɔreba abɛdi wɔ Ghana aha ansa ɔsan apake akɔ anaa. Adɛn nti na tax payers no a wɔwɔ America no, Wɔn no, wɔansu sɛ kar no dɔɔso dodo nti nka ɔngya cars no wɔ hɔ na ɔmmra na nka ɔmmɛhan kar no bi wɔ ha na ɔmfa ndi ne dwuma. Nti ɔdi dwuma no wie a, na nka wasan kɔ. But ɔde ne kar hyɛɛ mu de hyɛɛ plane mu soa bae. Na ɔkaa n'asɛm wiei no, n'asɛm no yɛbɛbɔ yɛbɛ yɛbɛba so but mmom ɔka wiei no ɛɛ yɛn nua a yɛfrɛ no ɛɛ Chains Chains nso ma yɛn video a ɛkyerɛ ɔd ɔd ɔda video bi adi kakra ɛde kyerɛ Ghana sɛ sɛbi sɛ sɛ nsuo tɔ a sɛnea yɛakwan ne yɛ fie fie ne yɛ man no mu no ankasa yɛ nti moma yɛn kɔhwɛ Chains so ne video no na yɛmmra nti yɛkɔhwɛ video no na yɛba a na yɛaba abɛbɛ yɛate Nti mmienu no nyinaa na yɛde abom na yɛ so yɛadwene a yɛwɔ no na yɛabɛkyerɛ afa ho. Nti yɛnkɔ mmra. Awurade mede kyea wo. Mede w'aduru Ghana. Aka ɔsoro ni me fie. Aka biribiara bɛyɛ fine. Aka nyame bɛkyerɛ. Aka nyame bɛsie wiase. Yɛn na egua no. We intentionally destroy the life you have given to us. Wɔn maa ni abɔ yɛn adwene mu pɔ sɛ yɛn sɛɛ no. Look at this. Wɔn mmaa a wɔde ama yɛn sɛ yɛn ne yɛn asefoɔ ndɔ ne di so no. Kwabrane abɔ ne tiri mu pɔ sɛ let's destroy it because wɔahyehyɛ asase foforɔ bi wɔ soro. Nti yɛreba. God ɛde waba mu mu wee ho it can't do get tired of us I don't get it wɔma ya yɛtim a I will remove life accident ni bɛsi a I will remove obi na bɛkɔ akɔku obi a I will remove traffic light na ɛnyɛ adwuma a Aare remove oh God Awurade wei na kasa na me si bibu sase ade na me dɛ maame yɛm no wankɛsɛ kwaku chase ɔmaa bɛn na wopɛ na wofiti yɛn na wode ma bɛka wie mu ho I don't like this Awurade enti ɛnokorɛ sɛ daabi o wasiesie baabi nti yɛnsɛ yɛ deɛ no Awurade hwɛ taxi. Wohwɛ taxi brake pɛ a nsuo reyɛ dɛ na ɛrekɔ a, Awurade can you imagine human beings life? Oh Awurade nkwa a ɛsom bo no. Oh Awurade kate kɔ mentumi kasa bi ma hang out. I'm not in the mood to talk again. Mayare my phone. Wɔ ahwɛfo, a yehu yɛn nua Chance so video no nti, y'asɛm a yebisa ne sɛ, sɛ ɔpanyin no nkyerɛmu a ɔde maeɛ se ahiafoɔ na yɛde ohia rekeka deɛ yɛpɛ sɛ president ɛɛ wakɔ high plane ɛna plane no ne boɔ den ɛna ɛkɔfa ha ba ha na nka ɔrekɔ no Nka ɔmfa trɔtrɔ mfa nkɔ anaa? Nti o make example about USA. Nti mesrɛ, yɛ a yɛyɛ ahwɛfoɔ na yɛɛhwɛ no, yɛ so yɛpɛ sɛ yɛbisa sɛ, nti pɛɛ Kweku Chase ne videos a ɔno nso de maa yɛ yi, yɛde compare opanin n'asɛm yi a ɔkae yi a, na yɛnhwɛ sɛ ah, aso yɛdu saa saa berɛ no a ɛwɔ sɛ President tumi kɔ kɔ use saa sika twitwiridie a ɛnte sɛɛ ɛwɔ ɛwɔ plane ho ɛɛ seventeen euros seventeen million euros per hour ɛwɔ plane baako ho na yɛnhwɛ yɛn mmaa mu sɛ nsuo tɔ a nsuo tɔ ketewa bi a na ayiri afa Accra nyinaa nsuo tɔ ketewa bi a na ayiri afa Kumasi nyinaa car ntumi nkɔ mma sɛ yɛhwɛ video yi yɛhwɛ a. Taxi ani gye si so o a driver te mu ɛna nsuo atɔ a ɛtumi apagya taxi no a ɛde yɛ dɛn ɛde rekɔ na ɔpanin yi ka sɛ ɛyɛ ohia nti na yɛ temanmufoɔ ɛde rekeka saa na yɛ Americafoɔ no a wɔn tua tax no adɛn nti na wɔn no tax no ɛɛ sɛbi sɛbi president ɛde car aba Ghana no wɔn an complaini na yɛ Ghanafoɔ deɛ yɛn complaini sɛ president akɔ akɔ han aeroplane a ne bo yɛ den na ɛwɔ soro yɛ luxurious na ɔda mu na ɔregye n'ani, na ɔyɛ president, anka ɛwɔ sɛ ɔyɛ saa. Ba yɛn yɛnhwɛ o, eh, eh, ahwɛfoɔ yɛnhwɛ o, eh, hwɛ videos yi a yɛhwɛ yie. Eh, nsuo atɔ na taxi nam kwan so na sɛbe nsuo atumi apagya taxi a ɔde kɔ na ɔpanin panin a ɛnte sɛ atumi abɛgyina hɔ na ɔreka sɛ America koraa wɔde kaa hyɛ plane mu de ba Ghana. Nti me mebisa sɛ, sɛ yɛhwɛ video yi a yɛhwɛ yi na yɛde compare America, mepatwɔ yɛn mpanyinfoɔ hyɛ ase sɛ ɔmo retu kwan akɔ amɔnɛne no, obia kɔ America ɛma wakɔ hu sɛ nsuo atɔ, ɛma nsuo ayiri afa car, ɛrepia car akɔhyɛ gutter mu anaa? Obi akɔ America ɛma wakɔ hu sɛ egya atɔ fie bi mu anaasɛ ɛ ɛ beebi ɛrehye ɛma ɛ ɛ ambulance ɛ ɛ sorry. Fire fire service foɔ ɛreba a wɔnnya fuel ngu wɔn car mu ɛma wɔde taxi ɛna gallon ɛde ba abɛdum gya anaa ɛɛ ahwɛfoɔ ɛɛ ɔpanin no asɛm a ɔka yi yɛsrɛ yɛka o ɛɛ baabi a yɛadu no baabi a Ghana wɔ no yɛntumi mfa yɛn ho ntoto America nti na mpanimfoɔ no ara se sɛ nka wɔtu kwan a wɔretu kwan akɔ amanɔne na wɔn akɔkɔ akɔsua deɛ ɛwɔ hɔ na nka wɔn se deɛ aba yɛn man mu ha na wɔn aba abɛyɛ bi wɔ man mu ha na ɔman no. kyerɛkyerɛ daakye bi no, ɛno nso ayɛ asɛ amanɔne. Na sɛbesɛbe sɛ sesɛɛ bere no a eh, yɛn mpanyimfo a wɔdi yɛn anim na wɔreba abegyina hɔ aka nsɛm bi sei, na sɛbesɛbe o, sɛ deɛ ɛnyɛ na yɛn mpanyimfoɔ ba abɛfua so deɛ a, ɛnnɛ youth no a aba no, ɛnnɛ obiara akoma ayɛ hye o. Yɛhwɛ social media sisi a nsɛm a ɛrekɔ a, yɛnhwɛ youth no, obiara tam phone no na ɔdi atɛm. Ɛnyɛ sɛ atɛmdidie na ɛyɛ no de o, akɔyɛ te sɛ wawo wo ba na woretu no fo sɛ, me ba, Mmɛmasɛm nyɛ nti gyae mmɛmasɛm, mmɛmasɛm nyɛ nti gyae mmɛmasɛm, na wo ba no nso se, Me dada, mmɛmasɛm deɛ, ɛno ara na me nso mɛyɛ, mɛsosɔ mmarima saa. Sɛbesɛbe, sɛ woyɛ agya a, watu no fo ara a ɔremfa no, w'akoma ba a, wo nso agya, wobɛtwe abaa na woabo no. Nti mmeranteɛ no ahu no sɛ mpanimfoɔ no, ɛyɛ nnaadaa bi na wɔde redaadaa youth no a ɛreba no because, Ɛnnɛ yɛn youth no a yɛreba no, sɛ yɛn daakye no nyɛ yie, ɛbɛyɛ yie a, ɛgyina mpanimfoɔ wei so. Nti sɛ ɛm ɛhyehyɛ pa ne akwan pa a mpanimfoɔ no de bɛto hɔ no, ɛna yɛn nkyirimma no a yɛreba no, daakye ɛno nso bɛyɛ yie ama yɛn. Nti sɛ ɛnnɛ yɛn mpanimfoɔ akwan a wɔtoto ama yɛn, na sɛ akwan no nkɔ yie, na sɛbe akwan no a wɔtoto no sɛ ɛkyea, na sɛ ɛnnɛ youth no asɔre sɛ wɔresɔre atia mpanimfoɔ no adeɛ a wɔreyɛ no a, na mpanimfoɔ no sɛ youth no redi atɛm. Ɛnyɛ atɛmdidie na ɛyɛ yɛ de o. Ɛna yi menyɛ sure sɛ akokɔ akɔbisa akwadaa bi asɛm na akwadaa no asɔre a na ɔbɛdi w'atɛm sɛbesɛbe adɛn ɔpanin wagyi me anaa wonim nyansa anaa. Daabi, kyɛ sɛ ɛyɛ berɛ ateetee ne amanehunu ɔnam mu nti. Ɔnim baabi a ɔfiri ba. Wahɔ so wɔ ghetto no mu saa ɛnyɛ yie. Wabrɛ saa ɛnyɛ yie ma no. Enti sɛ wakɔ obi man so na sɛbesɛbe obi man so a ɔte mmom nea ɛyɛ yiye ma no na ɔno ara ne kurom a yetwaa ne funum ano sɛ ɛhɔ nyɛ yiye ma no a, onua, ɔtamfo no de si n'ani so a, ɔnnya FM station nkowura hɔ na onkodi atɛm. FM fo no bɛka akyerɛ no sɛ, Dabi, aha yɛnyɛ wɔ ha. Enti ɔno nso bɛfa ne fon na deɛ ɔwɔ no waka akyerɛ mpanyimfo no. Enti sɛbesɛbe yɛn mpanyimfo no, yɛ a wɔn nso, yɛ a wɔnya akwanya na wɔwɔ address issues a, sɛbi wɔn nso nhwɛ yɛn temamufoɔ no kakra because ɛyɛ yɛn temamufoɔ yɛ ti ha yi ara ɛna yɛto aba de ma wɔn sɛ wɔn nkɔdi adeɛ na wɔn mmɛhwɛ yɛn so na wɔn nyɛ nhyehyɛeɛ pa na ɛmmoa yɛn akyirima na sɛbi sɛbi sɛbi sɛ nhyehyɛeɛ na wɔn rekɔ akɔyɛ no sɛ sɛbi o mo yɛ no biara biara na nkyirima no yɛn mbrɛ mmɛbrɛ deɛ a ɛɛ kyaame meyɛ sure sɛ yɛsɔre a yɛn nso yɛsɔre a ɛɛ deɛ wɔyɛ bɔ so no yɛbɛka kyerɛ mpanimfoɔ no nti mesrɛ meka wɔn mpanimfoɔ no. Mɛsrɛ sɛ opanin no asɛm yi a ɔkaa wei ɛ, sɛbe sɛbe, sɛbe sɛbe ɔyɛ opanin, but sɛ akwadaa bi kɔtiaa asɛm wei a, anyɛ na wakɔka asɛm bi a yɛnka de akyerɛ opanin, because sɛ woyɛ opanin na yɛbisa wo asɛm na wokɔka sɛ ɛyɛ ohia na temamufoɔ de keka saa, na adɛn nti na America no eh, wɔn a wɔtua tax no wɔn ankasa sɛbesɛbe ghana tax payers money no wɔgye a there's nothing like tax return ɛma temaamuni biara nanso america woka woka yi a woka americafoɔ asɛm yi sɛ americafoɔ gye tax a sɛbesɛbe wɔtua tax return ɛde ma temaamuni na ɔno atua tax no sɛ temaamuni ne ba ɔwo temaamuni ne wo ba a government se wo na wawo ba nanso me mɛhwɛ ne bi ama mpakyɛw yɛ maa mu ha government bi hwɛ ba na mpakyɛw opanin na ɔno akasa yi sɛbesɛbe, ne mpasua so anaa baabi a ɔte no, sɛbe wakɔfa obi ba ahyɛ no da, ɔnhwɛ obi ba da, sɛbesɛbe ɛresɔ gu n'anum no a, ɛyɛ ɔno n'anum na ɛreba no deɛ, ɔndwen Ghanani biara ho. Ɛka yɛn, ɛkame ayɛ sɛ yɛn mpanimfoɔ no, sɛ ɛrekɔ yie ma wɔn a, wɔndwen yɛn akyirima no ho, ɛrekɔ yie ma wɔn nko ara na wɔpɛ. Nti saa ɔpanin wei bɛpɛ sika, ɔrebɛfa Ghana sika de akɔgu hɔ, na daakye sɛ ne ba nyini na ɔbɛto a, waka sɛ ne papa, ne se baeɛ no, ɔbɛbɔ bra, na me me se deɛ, mammɛbɔ bra. Wa ɔbɛ ɔbɛbrɛ wa ɔbɛnenam pansapasa onyaa sika dii wɔn anum nti na yɛn no yɛbrɛ sɛbi sɛbi ɛnyɛ yɛ si na ammɔ bra o ɛyɛ amammuo bɔne ɛne nhyehyɛ bɔne a mpanimfoɔ no yɛ nti na ama yɛ nkyirima no yɛ mmerɛ nti mɛsrɛ mpanimfoɔ no ɛɛ sɛ wɔn nya akonya na mmeranteɛ no kyerɛ wɔn sɛ wɔn amammuo no nkɔ yie Deɛ ɔmo yɛ no ɛnyɛ yie nti ɔmo nyɛ no yie a mma ɔmo mfa no sɛ ɛyɛ atɛmdidie. Ɔmo ntie asɛm no a yɛreka no na ɔmo mfa asɛm no ɛmu ɛ yɛ ɔmo mfa nsɛm no a ɛfi mu ba no ɛmfa nyɛ adwuma. Kyerɛkyerɛ, Yɛse sɛ obi retwe sa a ɔnim sɛ n'akyi akyea nti ɛyɛ obi na ɛbɛka akyerɛ sɛ oo kye sa yi a woretwa yi ɛɛ sɛbe w'akyi akyea kakra nti bra na bɛtene no. Nti sɛ mpaninfoɔ no retu anamɔn na ɛnyɛ a ɛɛ sɛbe sɛbe nkyirima no ɛ sɛbe sɛbe ɛnyɛ panin nko ara na ɛnim nyansa. Yɛnka yɛn hu sɛ sɛnea. bagyimifoɔ yɛ wo na ɔwɔ hɔ no ɔnyini a ɔde ne gyimi no de nyini nti sɛbe mpanimfoɔ nso obi sɛbe sɛbe obi nyini obi nyini tumi kɔ gyimi nti sɛbe sɛ panin bi ka asɛm bi na ɛɛ eh, youth no asɔre sɛ sɛbe sɛbe wɔn bɛkɔ etia deɛ yɛn na I think sɛ ɛɛ eh, yɛn nso yɛ deɛ ebetumi ayɛ no ɛna yɛyɛ na yɛarise nti mɛsrɛ sɛ woyɛ youth a na sɛ sɛbe sɛbe wodwen Ghana ho na wodwen wo daakye ho wodwen wo mma ho a ɛɛ eh, mɛsrɛ sɛ yɛn a na woso waka na waka bi sɛnea ɛbɛyɛ a deɛ yɛyɛ yi agenda yi yɛpusi ne nyinaa ɛbɛyɛ yie ama yɛn yɛse fix the country kɛkɛ yɛnhia biribiara mfi ɔmampanyin hɔ yɛnka sɛ ɔbɛma obiara sika ɔmfɛsi country no ne ndwuma mmra na yɛa yɛmfa yɛn ahoɔden nkɔ yɛ ndwuma kɛkɛ na ɔmo nkyɛ yɛ ka yɛagye a yɛsrɛ fi ɔmampanyin hɔ ano no nti ɛnyɛ atɛmdidie ɛna ɛyɛ yɛ dɛ ɛnyɛ sɛ yɛn ne obi nyɛ atɛm ɛna ɛyɛ yɛ fɛ anaasɛ yɛnkɔka nsamfo mfa nkyɛ obi ɛna ɛyɛ yɛn fɛ ba sɛbesɛbe deɛ ɔmo yɛ no a ɛnyɛ no Ɛna yɛtene yɛkyerɛ wɔn sɛ sɛbi ɔpanin deɛ woyɛ yi ɛnyɛ nti wɔn mma wɔn mfa no sɛ ɛyɛ atɛmdidie bi ɛna akwadaa bi asɔre sɛ ɔreba abɛdidi panin bi atɛm sɛbi yɛmpɛ atɛmdidie yɛpɛ wɔn ani yie yɛ yɛwɔ wɔn mma no ho dɔ sɛbi yɛn nso yɛnam street no bi yɛbrɛ nti na yɛkyerɛ sɛ ɛɛ yɛn mpaninfoɔ no wɔnyɛ nhyehyɛeɛ pa na nhyehyɛɛ no ntumi mboa yɛn, na mboa yɛn mma ne yɛn nkyirmba a wɔso ba, na ama Ghana no, yɛn man Ghana no afa ne ntsim apeefa, na Ghana no nnyɛ nyimpa baako dea, Ghana yɛ ɔman yi mu no nyinara dea. Na meserɛ me ko, yɛ government ansa ɔreba abɛtsena ase no, ɔkaa asɛm bi, na mereba abɛquote no bi, ɔsee, sɛ woyɛ tsemanmuni a, ɛɛ, ɔno ba abɛyɛ president, mennyɛ spectator kɛkɛ, Be a citizen. Nti sɛ ɛnɛ, youth no, yɛ so yɛasɔre te sɛ citizens. Yɛntena hɔ sɛ spectators na sɛbesɛbe yɛnnya amammuo bɔne. Nti na yɛkyerɛ no sɛ eh, deɛ ɛrekɔ no, Ghana nkɔ yie. Nti ɔnyɛ biribi, ɔmfa, ɔmfa nnwuma mmra, ɔmfa nhyehyɛe pa mmra na ɛntumi mmoa yɛn na ɛmmoa yɛn nkyirimma na biribiara nyɛ kama. Sɛ ɔman no mu dwo a, dwuma, adwuma ba ɔman no mu a, na obiara ho tɔ no a, mennye nni sɛ akwadaa bi bɛsɔre na wakɔ so fon sɛ ɔrekɔdidi panin bi atɛm. Akwadaa bi anyɛ saa. Ɛnyɛ atɛmdidie na ɛyɛ nkwadaa no dɛ, na mmom ɛyɛ amammuo bɔne a yɛnya. Yɛn mpanimfoɔ a yɛnya wɔn a sɛbesɛbe pɛsɛmukomyɛ nti, wɔn ankasa wɔn nko ara repɛ adi, na wɔmpɛ sɛ wo akwadaa no a woreto aba maa no sɛ ɔno no nkɔyɛ president, anaasɛ ɔno no nkɔyɛ MP, anaa yɛnyi ɔno minister no, wobɛnya bi adi no nti na yɛn nso yɛasɔre a yɛn na yɛrebrɛ. Aba no yɛn na yɛtoe. Sɛbesɛbe wo ɔpanin wo vote yɛ baako, Yɛso yɛ vote yɛ baako but mo hia abatoɔ no mo baɛ bɛ paɛ akyɛw ɛbɛbu nkotodwe ne mo bɛ srɛɛ sɛ mo bɛ yɛ Ghana yie mepakyɛw o ɔmanpanin kaa sɛ ɔde 18 months ɛɛba abɛ sesa Ghana na ɔman yi mu sika wom yɛman yi bɛbi a yɛti yɛti sika so nso yɛ brɛ nti mesrɛ sika no ndwanee sika no ɛdaso wɔ ha yi ara nti mɛsrɛ sɛ yɛ mpaninfoɔ no ɔmo nfa sika no ɔmo nfa mbɔ ɛman no ho bra na mmranteɛ no yɛ ɛdi akyire ɛɛba no na yɛso yɛho ntɔɛ na yɛnka sɛ ɔmanpanin wei baɛ no Ɛna Ghana nya ne ntoma pa frɛ yɛ. Meda mo ase.